Hemmäňize salowmaleýkim. Sizi Söýgüli TV kanalynda hoş gördük. Bu wideo arkaly siz öz mental ýaşyňyzy anyklap bilersiňiz. Durmuşda şeýle ýagdaýlar bolýar, biz biz öz ýaşymyzdan ýa uly ýa-da kiçi görnüp bileris. Ine şul ýagdaý hem mental ýaş diýip atlandyrylýar. Öz mental ýaşyňyzy bilmek isleýärsiňizmi? Bagtyňyza biz siz üçin öz mental ýaşyňyzy bilmek üçin ýönekeý test taýýarladyk. Kijijik çagajykmy ýa-da garry adammy? Ýa-da siziň mental ýaşyňyz Öz biologik ýaşyňyza dogry gelýärmi? Soraglara jogap beriň, öz ballaryňyzy ýazyp baryň, hasaplaň we öz netijeleriňizi görüň. Hany, gürlemäni goýaly. Başlady. Birinji sorag. Bu surada serediň. Siziň gözüňize haýsy reňk gowy taşlanýar? Sizde dört wariant bar. A, B, W, G ýa-da D. Eger siz A warianty saýlan bolsaňyz, ol size dört bal berýär. B wariant bäş bal berýär. W wariant bolsa bir bal berýär. G wariant bolsa iki bal berýär. D wariantymyz bolsa üç baldan ybaratdyr. Dowam edýäris. Ikinji sorag. Siz bu ýerde bäş hili gülgüne reňklerini görýärsiňiz. Size haýsy biri ýaraýar? Eger size A wariant ýaraýan bolsa, onda ol size üç baly berýär. B wariant bolsa, iki baly berýär. Size W wariant ýaraýan bolsa, onda bir bal. G wariant bolsa, bäş bal. D wariantymyz bolsa dört baldan ybaratdyr. Üçünji soragymyz. Ine şu ajaýyp surada serediň. Sorag gaty ýönekeý. Bu surat reňksizmi? Eger siz surat reňksiz diýen bolsaňyz, onda bäş balyňyzy alyň. Reňkli diýen bolsaňyz, onda siz nol bala eýe bolduňyz. Dördünji soragymyz. Siz Günüň batyşyny men ýaly gowy görýänsiňiz diýip umyt etýärin. Ine size dört hile Günüň batyşy. Bulardan birini saýlaň. Eger size birinji ýaran bolsa, onda siz üç bala eýe bolduňyz. Eger siziňki B wariant bolsa, onda iki bal. Üçünji wariantymyz bolsa dört bala deň we dördünji wariantymyz bolsa bir bala deň. Bäşinji sorag. Ýeri, gülgüne reňkleri bilen biz meselämizi çözdük, indi bolsa göklere nobat ýetdi. Haýsy biri size ýaraýar? A wariantymyz size iki baly berýär. Arzuwly B wariantymyz bolsa dört baly berýär. W wariantymyz bolsa üç bal. G bolsa bäş baly berýär. WD, Bary-ýogy bir bal. Altynjy sorag. Ine bu bolsa ajaýyp gyş paslynyň suraty. Siz suratda haýsy reňki birinji bolup gördüňiz? A size bir bal berýär. B dört bal. Eger siz W warianty saýlan bolsaňyz, bäş bal. G, W, D üç we iki baly berýär. Ýedinji sorag. Bu soragymyz örän ýönekeý. Şulardan özüňize ýaraýanyny saýlaň. Eger ýaşyl bolsa A, özüňize iki bal ýazyň. Sary, B, dört bal berýär. Gülgüne reňk, W, bäş bal berýär. Gyzyl, G, bolsa, bir bal. Nas reňkimiz, D, alty bal berýär. W, gök, E, üç baldan ybarat. Sekizinji sorag. Bu surada serediň, haýsy reňk ýagty? Eger siz A-ny saýlan bolsaňyz, onda size dört bal, B size iki bal berýär. Gyzyl W bir bal, G bolsa, bäş bal we D bolsa, üç bala deň. Ine, şu bolsa iň soňky sowalymyzdy. Indi bolsa hakykatyň wagty geldi. Ine, bular bolsa netijelerimiz. Eger siz ýedi baldan on iki bala çenli ýygan bolsaňyz, Onda siziň mental ýaşyňyz ýigrimi ýaşdan kiçidir. Siziň pasportyňyzdaky sanlaryň näçediginiň parhy ýok, siz ýürekden ýaşsyňyz. Eger siz ýigrimi ýaşdan uly bolsaňyz, onda sizi gutlap bileris. Siz öz ýaşlygyňyzy saklap galypsyňyz. Eger siziň balyňyz on üçden ýigrimä çenli bolsa, onda siziň ýaşyňyz ýigrimiden ýigrimi dokuz ýaşa çenlidir. Siz örän şadyýan we durmuşa höwesli gözler bilen garaýaňyz. Siz özüňizi arkaýyn ulalan diýip hasaplap bilersiňiz. Çagalyk we ýetginjeklik döwri yzda galdy. Siz bulardan özüňize geregini aldyňyz. Sizi gutlap bileris. Eger siziň balyňyz ýigrimi birden ýigrimi sekize çenli bolsa, siziň mental ýaşyňyz otuzdan otuz dokuz ýaşa çenli deň. Siz örän aktiw we durmuşa gyzygyşly we köpräk sizi täze pikirler gyzyklandyrýar. Bulara birlikde jogapkärlik hem girişdi. Bu durmuşyň altyn orta döwri bolsa gerek. Eger siz ýigrimi dokuzdan otuz bäş bala çenli ýygan bolsaňyz, onda siziň mental ýaşyňyz kyrkdan kyrk dokuza çenlidir. Siz uly we tejribeli ynsan we öz ömrüňizi nädip geçirmelidigini bilýäňiz. Siziň bolar-bolmaz zatlara wagtyňyz hem ýok. Siz öz maksatlaryňyza ýetmek üçin dynman işleýäňiz. Siz özüňiz näme isleýäniňizi we muňa nädip ýetmelidigini bilýäňiz, başgalara nusga bolmagy dowam ediň. Otuz altydan kyrk bala çenli bolsa, siziň ýaşyňyz elli ýaşdan ýokary bolýar. Bu o derejede ýaman hem däl, ýogsam, siz dynç we rahat. Siz durmuşa düşündiňiz we rahatlygy söýýäňiz. Siz şeýle bir ynsan, hemme sizden maslahat soraýar we size bu barada Ýüz göterim ynansa bolýar. Biziň güllerimizde bolsa bu az duşýan häsiýetlerden biri. Siziň ýakylaryňyz sizi goramagy gerek. Siziň mental ýaşyňyz näçe we ol biologik ýaşyňyz bilen nähiliräk gabat geldi? Bu barada öz netijeleriňizi teswirlerde belläň. Wideomyz size ýaran bolsa elbetde laýk basyň, kanalymyza agza bolmagy hem unutmaň, bize goldaw bolar ýaly wideony dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk bolsa hoş sag boluň.